Dar, tunah dar sawm pahnih leh chanve a ri dawn a, sawm pahnih leh sawmhnih a nia. Tunah hian operator thenkhat te, BCM Peniel operator technician ho, operator ah pawh tra ding te, aw profe ho, Aizawlah kan call khawngpuiin a hman tur kan siam tir dawn a ni. Chuan hei Naktuk naktuk ah dar naktuk chu hnua haw leh tur kan nia panga kan kal dawn a hei buhfai kan keng a ni buhfai a nih hi aw vawihnihih chawih tur a nih hi hei hi chuan tunah hian pathum kan awm a pahnih in lo la thleng lo a ni hetah.
Motor a fit tha bawk a. Nia ziang an in hlang ang a, Pu Ruatfela leh Pu Sawma an lo la thleng lo a ni. Tunah hian darkhat leh chanvenia sawm pahnih leh chanve velah khan kan in hlang fel a ding te nen kan chhuak tawh dawn a ni. Tunah hian.

Helai mi hi committee member, executive committee member, member satliah a nia. Helai mi hi chu operator kan hnuai mi nia. Aw, kei hi an hnuai mi. Chuan hemi driver pawh hi kan hnuai mi pawh a ni aw. Ka hnuai mi ni tih a. Chu sound box pawh kual tura a chak avanga operator a lut ve mai mai. Khani. A hma mite pahnih hi. an ruat chawp kan nia. A hnunga mite pathum khi committee member ho vek an ni.
Committee member ruaruah hetah kawr var ha hei ka duh hei zawk hi hei chu ruat chawp an ni.
Hnahthial khawlum lutuk kara t-shirt eng nena rawn chhuak a i, amah khi langchiang thei lo ang tia a inhlau a. Chuvang chuan t-shirt eng khi rawn ha a, khawlum a ti zual khawp mai a, mahle a kawr hian
kan duh tawk phawt ang. Kan ti rawh aw, hei hi kan branch chu a em e, motor tur kan tawk loh veng, in chhuk dawn a ni lo, thaten diak maithei, lawk aw, lawk aw, lawk aw. Oh, eh hei. A mu mo support la thalak pui pot ila. Tiro. Pui mek rup ve post la na. Ka rom thleng do ne kan tiang a. Chuk ve don mo ka tiang. Chuk don. Oh, eh hei. Voin chu. Hei jel te zupai la tiro. Ka china. Tunah hian Dar hnih leh sawm pasarih nia hei kan aizawl kal tur pang zawl daia kan kan veng keini hi council khat hnuai awm kan nia yma branch penial te hi sal two vc hnuaia kan awm a ni veng khatin hei gp project inziak tawh mai donate tute chu

An driver helai mahni truck lumna kha nia tunlai khan nga pu soman pu soman ka test ma sa ber don atia hei a test ma sa ber ni hi mei zuk chawlh te kan han nei leh phawt a ni hi Ruah hi a tla dawn deuh ang. Khua te kan in rin chhiak a ni. Khua hniam riau mai pawhin chu boruak a dai tan. Bang zawk dai a nia. Helai hmahnia truck lumna kha hei a mual tawlhin a lo tawlh a nih hi helai hi a ri hlawm ang reng khawp mai. Hetiang video lak te hi kei chu nuam ka tia nakinah an chet tlatna te hi han en let leh te tha ka tia hei kawng thar lei a nia e van chu.

Ril tram Ril tram tawh saw Kan tlan tluang Saw kan thi leh kha A ta kha kan ei Hei ta nghak tunu Pu Sawma Tlutchil leh nghal ringawt Tlangval berin Tuna pek tete hi kan ei mai a ni Tuna kan tlan lai Kan in minute ah kan hla ang Darli leh minute sawmhnih a nia Sailam ah Sailiam ka tih a Sailam te chu Kan awm mek a. Dawrah thil kan ei a ni chuan hei ka sawm leh mah mah nia ei tur te an han lam a kawng la ka ei tur tui te maw umm lai dawrah hian kan sawm a ni umm khilaiah hian nula an thu a. Tute nge nih kan hre lo ni. Kal ka an kut hi kan hun hauh dawn ni.
Chuanin intilang ve lawk ang a, hi keimah ka nia, hei hi Pu Fb Sawma a ni. Umm kan tlang leh kan kal leh tep tawh ruah su nasa a helai ah takin chuan serchhip pai chuan in ruah a lo han deuh a. Khua pawh rawn eng tan viau a ni. Kan lo thlir zel dawn nia.
Khua hi nga leh tawn ve a nia. Nga leh tawn ve a nia. Khi lai lawk hi thlir suk haw tel a nia. Umm khua hi nauin lei duai man rawn ti a, kan hre fuh lo deuh a, u tha te tlan let lawk a ti hian hei. Kan lo nghak a ni. Dingtea ho in, Pu Sawma ho in, Lu Ruafela ho in. Umm khua hi no lei turin thlir suk. A net leh lawk nih chu media kan lo zu a kei ni. Hei hi in ber ak a ang lo he a dul te hi. Umm tunah hmuifang ah hmuifang kan thleng a pu lah khuan pu sawma lang thei tawh lo. dar ruk ania tunah hian ding te nen kan la van nei vawt kan la ti lo hauh a nalh khawp mai a ang an chawl lawkah chuanin chu mizoah a chawl me dawn a ni. Dar riat leh a chan ve a nia. Hual ngo hmunah saw lai khan motor kan sil zuai a tirna aizawl kan lut chianin tichuan chawi leh mut hna tukah hna. Tunah hian dar khat leh minute sawm pathum a ni a, eng mu thrap tawh mai a ni, mu dul mai. Saw te pawh saw ka veng ha ka la ha chang chang a nih chuan hetah ding te la meng a kei ka la mu lo a tih hian kan mu dawn a ni a lum ve ang reng lutuk a hetah vente a te pawh la mu lo kham zuai mai a hei a mu ang e. tah hian blanket ka ri tlawh tawm tur a ni ho. Vawiin hi August ni sawmhnih a nia hei, tiang kan chhuak ho ta, zai pawl mipa kan court tur a puan than tur te en tur leh ah sau siam tur te tin motor te pawh kan hman hram chuan siam fian an luau, tihian a hnungah hian kan in. Aw. Hei, kan khat khawp mai a. Khaw nge, khaw nge. Helama, helama. Eh, aw, hei. A pa tluang te ho in. Ani hi chawhnu lama exam a nei a. Heta, lehte hminga. Tha taka tih theih nan duhsakna kan hlan nghal bawk a ni. Heta, pakhata kan tam vangin. Khawi maw zawk zawk hi hemte pahnih hi inti ngat tir a ngai dawn a. Heta mi zawk hi tia dawn tih chu kha a ngai dawn a. A hma a lian deuh a in ngai pahnih kan thu ni. Hair style te kan thlak ve ka ti a.

Zaipawr form tur kan en mek a ni court rcc house ah pu sawma ho in Mister ding
tunah hian kelvi international ah kan kal a hei. Zaipâwl form tûr te kan han en vêl a, kan sawitu ten an en a, hei puan hi duh an thlang lo. An uluk khâwp mai hei.

Helai hian kan hotu pa ber a awm a, khawimawh a sa lo hoi teh. Metal zah sawmna tawn ang a nih chu. Umm, a ni hi kan hotu pa ber a ni a, chuan hei zaipawh secretary te, tin kan conductor te an ni a, helai hian an thu hnu hnu mai a ni hei. An puan an thlang mek a. Eng hi nge kan nalh pui tur an ti a ni. A lung.
Umm. Kan hotu te tunah uluk takin an en mek a hei. Hei hi court atan chuan court suit atan chuan an thlang ta a. Zawk hak te lawk sa bul tangin a awm a. Umm. Umm. A pawl a ni ta a dum a ni ta a.

Ngawh ngawh rawh aw, khatiang ang kha mi duh e, ngawh rawh kan be tha. Nen hei necktie colour kan thlang mek a, kan a hring a hringin a lang tep hetah chuan a pawl a ni hei hi pawl duk hei a pawl tih dan a pawl dan khi a thiam theih nan hei a pawl hut a ni hei a pawl duk a ni a saranga la intuam ve bawk a tle tlat a.
Hei kan confirm dawn a ni. Umm. Heta mi hi kan duh ber chu a ni ta hnuai ber a mi hi. Hei hi. Umm. Mahse a daih awm lo. A daih kha kan hmu lo ta. Rain a nia. Awm hmuh theih kan ring lo deuh a. A number chu a lo chuan in. A number an nei tawh bawk si lo a chu. Heta dang khan chah thei tawh si lo a. Chuvang chuanin a pawl ber tur kha hei hi an thlang ta ringawt mai a ni. Mawi khawp mai hei pawh hi hei engtin ti hnai dawn a. BCM Peniel Kohhran zai pawl hrang hnih sawmhnih hnihthlum hnih tur tawh hnihnihnih leh hnihthlum tur twenty twenty twenty two twenty three.

mamawh thenkhat an rawn lam kual leh lawk a tah hian a lum tawrh aw a lum kan ti tawh pu sawma leh pu ruatfela pu pu tha te a ding te a keimah
keimah chi a lang lo a.

Tlai chhia hi kan siam tir lawk dawn a ni tunah hian Mahindra-ah hian servicing. Hei helai hianin Zutlang Note-a Mahindra servicing-ah hian motor kan siam tir leh lawk a ni tunah hian dar hlui leh chan ve a ni. An khawih mek mai. aw hei tunah hian khawih mek a ni hei hlui kha mi aw number plate kha lo keng ina verh nghal law laih la tha tur a nia. Khawla tunah hianin zan darlu ve minute sawmli panga nia hlimen ah kan awm mek a hahchhiah lam kan pan dawn a a hei then a inthlak mek a eitur te kan rawn lei a chuan helamah hian hei-- Welfare hi bike in a haw dawn a ni hei bike hian ah aizawl kan chhuah san ai hnahthian lam kan pan leh dawn kawng a chhe mai sia umm mama te an thlak mek a an lang ve nge aw a lang chiang theih lo ah tunah hian Dariat nge a ai bawk a. Kan hre tram ni ang hei an bar puk puk tawh mai a chuan ei dawn ni i tui khang ani tunah hianin dark sawm leh mi sawmli pathum ania.

Lampang ho kan tih lang ve ang. Ding ding te.

Ari kan hawlh bo. Dar sawm pakhat chiah chiah ni e. Hetah Purat fela bike awm a, mah tein tlan nawm hmel khawp mai hei. Mg. Darkhat leh Min sawmli nia tunah hian zan darkhat leh min sawmli i chhang kan i tlam tawh bawk sia
kan i dawn a ni tunah hianin dar hnih a nia aw hei Thlen dawn a ruai a, pu ruat fel a. Thlen dawn a ruai a. Tunah hian hna thial kan lut tep a, kan ding neuh neuh a dar hnih. Darkhat leh nga sari a nia. Fidelia gas engine kan thleng a. Thil tlang an pel chiah a, ruah sur a hei. Kawng tha chin ah sur a zia ni e. U Ruat fel ah chu kan khawngaih em em a ni. Hlawk in ah kan hma tlan bike tlan teuh teuh chu a ruah sur lo a lawm tawh teh reng nen. Zingdang hnih leh minute riat zingdang hnih leh minute riat. Ruahbing anih kha minute hnih vel bak itlan hman loin ka hria. Huh hman ti dang mai piah lo han nghal vek. Kan thleng ani in kan thleng in kan thleng.